Yes, aneno ka sa osedhi to ok wabi ketho seche, ok wabi ketho seche nikech uh, abro brief matin gima okelowa ka. Gima okelowa ka en uh, gima ne discuss last time cha. Koro wadani watieke, eh? Winjruok mane waketo cha, magi files ma baba uno we kae, Onego apogu plode plode mang'eny go. Koro kila ng'ato bed gi mare. Iwinjo? Yes. Koro kapok wadhi mang'eny to gimoro amora ber kochak gi lamo. Wuoyi matin chuonwa ne lamo, wuod min, chuonwa lamo.
Nalemo mesawa Maria iponge nema
To kok waketho saa, kok waketho saa, ma e taratibu ma wabro dhi godo nikech baba une nigi mon mang'eny, dong' mano gima ung'eyo. Kawuna kodi dako maber, dwaro mon mang'eny. Yes.
Koro kila ng'ato ibro chung' tiwachona nyingi tinyalo nyisa gi thurgi mama kata nying mama koro mondo ang'e mondo ayud mapiyo piyo ka a ineno koro inyisa nyingi gi thurgi mamau babau ne jamon mang'eny mano gima ung'eyo kang' nwachak discuss sani kauna koni lo mang'eny dwaro mondo mang'eny
Koro mane mane taratibu mwadhi go ka nying gi nying mama iwinjo nying nying tur gi mama mano mapiyo piyo iwinjo mano yes koro dong unya paro winjruok mane waketo kaka sano ng'ado wandalo chande koro nwawinjore Yes, yes, no awinjore kamano. Koro wachak gi ma ojana ma nolemo no, ojana molemo no ero iwacho ni ojana molemo no, yes. Wachnwa nyingi. Stivo
Janam. Aha, Stivo Janam, Stivo Janam. Bas, aneno nyingi ka a, aneno nyingi ka. In uh, plodi nie tie gunda mwalo, but dayo kacha cha. Ineno but dayo kacha. Kanyo ema koro idhi kete uh, kiewo mari kama a. Kik ikel lweny, kik ihadh mar jowadu, iketo kiewo to ibiro kete rangach ibiro ubiro neno kama ubiro kete rangach kik bed koko asayi akoni ka weche olosore to chieng' wadag gi mor yes
mobet bathe no in mibe in mibet bathe ka ne we dhiro wadu ng'ane in mibet bathe no iluongi ni ng'a anodongo ma wunya siaya
Iwacho nang'o? Nang'i wuoyo mos, wuo wuo wuo mat. Anodongo agadi ama.
Odongo, iwacho ni wuo nyasia, ok wuo nyasia, kang'iyo kar ka a. Miya kalam no, miya kalam no ng'ane, miya kalam no ka a. Kang'iyo kar ka a, aneno wuo nyasia, wuo nyasia oteri e tie rangach mwalo, but ng'owu. You know but ng'owu. Yes, iket kepi kanyo, kik ikel tulo asayi. Ang'eyi gi lelo, ang'eyi gi lelo wuo nyasiaya, kik itim gima rach. Kodak nowacho, dak nowacho.
An an an mana ng'ama obiro pogo, kasepogo kanyisi kari kanyo ema idhi ikawo, kik ang' bang'e ni lweny wuoke, akwayo gi ng'wono. Odongo, iwinjo kari? Oho. Mobet ba. Oh. Wuoyi matin into ne an kata kodi nyoro, donge? Wuoyi nyadago, okoth, wuoyi nyadago. Kose? Wuoyi nyadago nyathigi karo. Yes, wuoyi nyadago.
Wuoyi nyadago into aneno koketi ma Wuo nyadago kin marach. Wuo nyadago, wuo nyadago. Aneno ka tie aora mwalo. Ineno tie aora mwalo? Hmm? Kiwuok e tie maembe, maembe ma opogowa gi jirani cha. Idhi adhiya bathe kama a. Ah, ha? Ah? Nyaka e tie ojuok moro be mane bathe kanyono. Koro ojuogno Kik ikal, konga ma piny ka be kik ikal, iwinjo? Kanye kari, iket kiepi, alafu rangai ibro neno kuma ibro soye. Apani inyalo kete wang' kor bathe kocha. Okay, kanyo watieko. Isingo en gowi. Yes, murako nanga maratong' no. Ya nanga maratong' no, nanga no. Iwacho ni inya, iluongi ni ng'a? Musa Jakadala. Musa, Musa, Musa Wonyaseme. Okay, Musa Wonyaseme. Musa Wonyaseme. Tie kaburini mwalo. Ineno tie kaburini mwalo.
Kare nakosa ng'om. Kaka ondika, anasomo gima ondika. Tie kaburini mwalo. Hmm? Kanyo emidhi ikete kiepi. Okay, in iluongi ni ng'a ing'iya marach no? In iluongi ni ng'a? Anyawe gini sani, anyawe gini sani gima timo ni mondo koro ibi tim. Awacho mane ma koro chwenyi ya. An kik inyisa ni He. Kik kik kik item, kik item. Kendo kidware ingi manda kikona kona nge. Okay, wacha ne nyingi nyingi nga. Papa D Munyarongo. Papa T, Papa T, Papa T. In kari kanyo waborito mondi. Kari kanyo chuno ni owe mondi matin. Mondi in be ng'ama chieng' kidwokri koda marach cha. Hmm? Makosa ni wiyi owil go dong. Oh.
Kinya kata kwa ng'wono. Ok kinya kata kwa ng'wono. Nataka makosa akwayo ni uwena.
Igeni in ni ber ndi. Kendo ni wawinjore kodi maber ndi. Ang'o duoko kethi? Ang'o? Timbe ni muke machwanya kodi. Timbe na to we wuoye. Mago weri godo. Inyathi mathin ma gima ilwaro kodi onge. Wai awacho ni ang' inena bang' ma.
Ok wuoyi man diere no. Ichal ichal gi baba u ichal in emi chal ni duong' e igi dong. Ok. Nyisa nyingi to e, meru nyakanyi. Nyingi.
Prince Indah. Pinya gi muolo kama nang'o? Ing'e muolo ni ne bro chwanyi kendo bro hinyi go wetenigi. Ng'ato kako dongo swag gi lende cha ok obi dak. Tapa ne omi teri mabor kendo teri mabor kabisa. Lakini kamoteri e ber. De keti buto dongo swag kae lende ni ok inya dak go. Muolo ni ni lende ni ok inya dak godo. Koro in aneno ka in uh, But od rombe, ineno but od rombe kacha cha. Kanyo une uwinja ute. But od rombe kacha cha. Uene Prince Inda, wuo Nyandari, uene bathe kanyo ero. Inda ranga ibro ng'iyo bathe kocha, ranga ibro ng'iyo loka cha. Iwinjo? Kikang' to ni ok awacho. Inda ranga ibro ng'iyo loka cha. Kik ibede ni ng'iri godongo, inyalo kelo sida. Inyalo kelo chwanyruok. Kodi iwinjo Prince Indah kune indageyo ka gidak e piny gi dhano in midong' no in wuoyi aneno ka oh, in e wuoyi maduong' ok in nyingi ng'a Emma Jalamo Emma
Emma Jalamo to Emma Jalamo ah, ah. Yawuoyi matindo timru nade yawa? Ing'a duong' aduong' in jathum jathum maduong' aduong' ni dan kata in michayo jathum. Ema to mari be ni ka adier yawa. To ema dong dong in jathum, dong awinjo ni go thum kendo iloso pesa. Ang'o ma ni nyiewo plodi? Datim nade to nyalo ndi. Iran, Iran, osiepa Iran
Iyanyo pija nang'o in miyanyo jakom ionge kata dhako ichiemo ka biye
asayi ayany to wirigo ba kik iwuona mofuwo kaka iwuoyo mofuwo no ero kik iwuona mofuwo kik iwuona mofuwo oh, badi kendo kuma odong'no wawene kadori te Kadori kawo kanyo, Kadori kawo kanyo. Ruth osemiyowa ndalo wadak gi hera kama. Kamodono kaka te iketo ng'enge. Ng'enge.
Kadori nati matek. Mm, kawo kanyo te. Iyanyo pija nang'o, tionge kata dhako, ichiemo kabiye. Ing'iya nang'ono?
Huh? Wek ng'iya, wek ng'iya, we we digi wang' mila ng'ero no.
Ine, ine. Imany pesa, imany plodi.